Cucu bawmhnak tete an in pekmi kha nan ei. Rian te na ṭuan ve maw? Na ṭuan kho lo. Na upa kum zeizat hlan na si tu ve? Kum yan lo sang te. Kum samret

a ka zohkhentu ka nu na mui ma he kei ca a u thong a ya chikate atu i kan van len ding mi hi mi hi nu hmei se kai nu hmei Lai holh thei ko lo maw? Mayo um tham ma? Ka thei lo. Mayo um tham vai te. Mayo um tham halo. Se, ani hi aba te long umni se. Kanu. Fanu pakhat na nai. Na fanu he nan um. Oh. Tam nan um nak in te po na kan ban zau kho ha mo. In ga sot thai hamati. Nak in. Atu thing na chek leu ma se. Ama si ko te. Ni chu kan lut ta lo mo. Zelo ram lai hol ni la thei lo zai hol an ma hol long se phone tung la kapal te ka van vui thak nak te um zai tin da an chung khur khar an harsat ning pawl te kha kan pate biaruahnak te kha kan van nei la maw nan thinphang ko Sung kalo koi.

Ruachumhnak taktak cu kaa dawt ding a si. A khuachuahnak lawng um lo a timi hi mei a khut ahcun a har ngai la te. A pit dih. Ah. Calon tu hi. Oh. Eh facang ma ni ne. Ntarik lo bia to palte kan van in hal tal duh ni um. Na fanu kum zeizah dah si tu? Kum thleruk. Kum thleruk. Zeidah tuah na fanu? Sianginn kai. Sianginn kai. Sianginn kai. Facang te pawl ei awk nan nei peng maw nan khoi ka dah zeitin? Ka sak lang ma ku ku lang te pi ko ka sak. Bawmhnak kan hmu, caan ah kan hmu ve i kan ei ti. Bawmhnak kha nan ei te. Ramdang lei ah chungkhat mi chungkhat pawl phaisa kuatu an um maw? Um lo. Oh, sitak ma cucu bawmhnak tete nan pek ni kha nan ei.

Hika hin counseling tlawmpal te bak in leh kan bawk tlawma chimmi matu holh khan aman kan chim tikah khan Si, mi nih a kan bawmmi tete ka tangka tete hna kha kai siwi ka khan a funu ca i sianginn a fee le a herhmi meikatainak a ka cawk. Kan kawle hin kawle hin na hlat ah cin ṭem ra ta chim lei ah kan kawle hin ani ani kha lai holh kan pal te ban thiam lo ca khan ka hin a van kan leh te lai ma cho anak ka nu he hika hin tang zei zah da kai tang riat le thla khat ah zei zah da school fee nan pek

thong hi no thong thum no ka kui pi kwa kap no ho dal short ba ramdang le a chungkhua tak cu um lo na in ke a ama e aning hal deu mo ke pakhat khat ke khwa le in mo tikhan in chan tana thong khat thong he te cu Khi hikai a chung le sin ah an kuat tikah khin amah caah thong khat i pe ve. Thong hnih i pe ve ti hrawnghrang khin. A um cu a um tu dan cu pawngkam mi an van kuat caan ah khan rak ṭhen ve te u tiah khan an ti tawn hna ti si la cu te. Oh si tak. Facang ei awk te atu bek na nei maw tam na nei maw facang. Sial kun to tuna te. Bag khat bag hnih bag thum bag le bag facang si lo ke facang facang cu tam ngai a nei ke sau pian ni lai le hi ka hi bag hnih an bawmtu he van lian ham USA a mi se le van lian ham nih khan bag hnih te he an von hmailei zongah kan in bawmh than te lai maw hmailei zongah kan na harsat caan ah khan bawmhnak kan in pek ṭhan te lai mu le ti sia le pek tu hi wan jen ham aming na kan ni na ma thlan sam ko hi te aniam kan ma thasam na ko ben bom mali ne si thacham nak te in na bom le te lai ni ka palle kam pai tu se ya ko sa mi si ki ka chim ka du le adam cho jai ke tilai puan hei tile adam nan hek mi so tam pi um ko lai na te khan hmailei tu ah ṭha deuh te khan bawmh khawh kan i zuam te lai mu. Mm, sa, si, kan i lawm tuk pek hlah. Amen, amen, si.